abusua yɛnhyɛ nsɛm no ase yɛmfa ma wawiae deɛ na yɛnkɔ berɛ mu kane na attorney general a uh, papa no dominic uh, ayɛ ne justice ɔde mmara bi akɔpie mu ɔman mmara hyebadwa fie no uh, parliament ahwɛ boɔbɔ ho na saa bill no kyerɛ sɛ tribunal bill ɛbɛboa yi papaapa ma yɛ asɛm die wɔ man kɔnkɔn ghana mu no atumi akɔ ntɛntɛm na ɛyɛ mmara a ɛba nso so no ɛbɛhwɛ na ama atɛntrenee nso atumi ayɛ adwuma na yɛnkɔ ahoma no so ntɛm paa akɔyɛ mmaransɛm nti no yɛne mmaranimfoɔ nkonkodi nkɔmmɔ kɔpie mu wɔ parliament a director a parliamentary legal affairs a ɛyɛ lawyer benjamin ntake adeɛdu ɔwɔ ahoma no so ɛne ne ni nkɔmmɔ no nkyerɛ mu sɛnea wei ɛba abɛboa ghana ɛyɛ asɛmdie no asi afa lawyer mpakyɛw teme nka awia mema wɔ ha o lawyer wadaroma na dibia ghanafoɔ nso nyinaa nyame adom Na me ho yɛ na mo nso wɔ he? Yɛn nso yɛn ho yɛ papaapa, lɔya. Awia yi, yɛbɛda wo ase yie papaapa sɛ woakyɛ yɛn wo berɛ no bi. Yoo, meda ase. Na Agya, ma memfa nkyea ne kosɛ nso mma Ghanafoɔ, wɔn a wɔn ho kɔdi adwaa mu berɛ a nsuyire yi bɛtoo yɛn. Ne yɛnkɔ so mmɔ mpaeɛ sɛ yɛn leaders nyɛ biribi mfa ho na daakye bi yɛ a, yɛbɛka biribi afa ase. Because wɔn adeɛ deɛ wɔyɛ no adwuma sɛ. ne yɛ nneɛma a ebetumi atu atua no. Yiw, meda ase, na nsɛm mu kakra ne sɛ, woba Parliament a, seesei meyɛ one of the principal Assistant Clerks that work for Finance Committee. Yɛmfa no sɛ meyɛ Legal Party no, yɛwɔ Director of Legal Division a ɛyɛ Nana Tawia Ɔmanu Kukudam nso a ɔno nso wɔ ha a ɔboa Parliament yɛ n'adwuma. Enti, I'm speaking Map a capacity has a lawyer and as a, a friend to your station. All right, all right. Lawyer, me das, uh, me das, papa, papa, for that correction. Ya min shira bebre pa. Um, lawyer, yen sim na mami misa, ya no wa position hu ye kakra so ama me. Uh, yes, Attorney General ade tribunal bill abeto parliament na bebo ama sim dia content mpacho. Uh, we no eye bill bay na eba imremu no, den na ebe ye wasem dibiem. Yoo meda ase. Na sɛ yɛka tribunals a na ɛwɔ time yɛbɛka sɛ a sense you know so so he was fine na ɛyɛ ɛnam sɛ ɛyi PNDC regime no ɛde traditional system ba yɛ a na yɛde try wɔn a na wɔn fi sɛ wɔn adi wɔn ayɛ ne sika ne ade ade

public tribunals and wobɛhu sɛ community ones no na na there was widespread perception sɛ ɛyɛ politicians bi use movements na lawyer because we had a traditional court system there ɛna wɔn nso as political administration and military administration no wɔde saa tribunals no baeɛ nti na kyerɛ sɛ the whole ayi no abɛyɛ sɛ yɛde ba sɛ yɛde bɛhunahuna yɛn political opponents na to oppress them so that is what we have lived with nti yɛba democracy no in 92 no and the part of the arrangement no was to um, Preserve, do away with some uh, the National Public Tribunals and preserve the Regional Tribunals no. Na yɛma Parliament tumi sɛ within a short time no wɔn re-establish the tribunal system to work. Enti ɛno na wobɛhwɛ a ɛnam sɛ constitution no reserve only the regional public tribunals no yɛ anaa regional tribunals no yɛ as part of the um, Superior Court of Ghana nti ɛno no wokɔ yɛn Court Act a ɛyɛ mmara a ɛhyehyɛ court wɔn jurisdiction ne kwan a wɔbɛfa so adi wɔn dwuma nyinaa no ɛno Regional Tribunals ɛno ne ne structure and then uh, operational rules no nyinaa ɛwɔ mu. Na ɛno no na wobɛhwɛ a ɛnam sɛ na ehu wɔ tribunal system no mu ne sɛdeɛ wɔsi yɛ no nti no, amma for a long time no regional tribunals no koraa no wɔnte wɔn nka bio because ɛyɛ sɛ yɛ chief justice no mpanel anaa wɔhyehyɛ wɔn a wɔn wɔbɛtena regional tribunal no so. Ɛno na for a long time ayɛ sɛ ayera wɔ system no mu but constitution no deɛ still a ɛwɔ mu as one of the superior courts in Ghana. Nti seesei no na new government ɛpɛ sɛ wɔde wɔnyane tribunal system no na wɔhyɛ mu kena na ɛma no bɛyɛ part and parcel of the court system. First na ɛbaeɛ no na ne nyinaa kɔ adwene no nyinaa kɔyɛ sɛ ɛyɛ parallel judicial system Ayɛ te sɛ yɛ court no wɔ hɔ na yɛ establish tribunal no nso wɔ nkyɛn ɛna wɔn wɔ wɔn wɔn operate na appeals and things ne nyinaa ɛwɔ hɔ na kyerɛ sɛ there was no interface or continuous interface ɛyɛ sɛ nka tribunal no nka ne process no flow into the the the conventional or the traditional court no na ɛni hɔ saa nti ɛno no na sesei no aban afa adwene sɛ ɛsɛ wɔyɛ no saa. Na tribunals benefit a ɛma speedy resolution of disputes a ɛsan ma ɔtemammufoɔ no akwanya sɛ wɔbɛyɛ part and parcel of atɛntenenee anaasɛ court adwumadie no, yɛpɛ sɛ ordinary Ghanaians nso tumi yɛ bi. Na ɛhɔ no na wɔmake reference to sɛ constitution no koraa ka sɛ You know, justice, atɛntenenee afiri nnipa no mu na ɛba. Na nnipa no nso no, constitution no article one two five kyerɛ sɛ yɛma wɔn akwanya na wɔn nso participate in the court process. Nti wobɛhwɛ a already no we have uh, some forms of it. We have the jury system and the assessors system. Wɔn sɛ sɛ yɛsɛ obi kɔdi awu na anaasɛ ɔdi uh, bɔne bi emu odu a, ɛyɛ jury ne Na ɛnyɛ adɛ na jury na ɛbɛdi n'asɛm. Nti jury no yɛ seven ordinary Ghanaians a yɛ yɛ assemble wɔn. Wobɛhu sɛ woka sɛ of our murder trials anaa ebi a even accused person no a wa object to some of the persons name and all that. Ɛyɛ concept a yɛ involve the citizens in that. So it's not new. And bassesses no nso no yɛn taa use so deɛ ɛba. Wɔn nso boa tumi yɛ assessment no tumi boa judge no ma ɔno nso ɛdi asɛm no. So the tribunal system no yes ɛwɔ ɛnfa bi wɔ yɛ tiri mu sɛ yɛde yɛde yɛde sisi opponents but is part and parcel of systems a allow ordinary citizens not only lawyers and judges to also be involved in the administration of justice nti no na deɛ bill no ɛɛbɛyɛ nyinaa na Sɛ me nsa esi so bio a, na kyerɛ sɛ re establish regional tribunals no na wɔsan introduce district tribunals na wɔde operational rules no nneɛma a ɛbɛma amanfoɔ adwene mu ayɛ mu sɛ nka ɛbɛ abuse ebi obi kɔ saa tribunal no a ebi a protections a ɛsɛ wɔhia wɔ ordinary court no wɔnya hɔ no ne nyinaa no yɛde ne nyinaa yɛ integrate no into the court system so that Or the law is also there to provide the same kind of protection to people who appear before the courts and those who appear before the tribunals. Mm. And in essentially, and that's what the bill is mm. seeking to do. Lawyer, tribunal na woka ho asɛm no, ɛno ɛne normal court no nsonsonoeɛ bɛn na ɛda wɔn mu ntam? Aha, na wɔka sɛ nsonsonoeɛ ɛda mu no deɛ court no nsonsonoeɛ ɛda mu yɛ Key one yɛ jurisdiction. Sɛ kɔɔto biara no yɛwɔ ayi cases a ɛbɛtumi akɔ no hɔ a na wɔbɛtumi adi, ɛne yɛfrɛ no sɛ jurisdiction. Tumi a yɛde ama kɔɔto no sɛ wɔbɛtumi adi asɛm, nsɛm bi, nyɛ nsɛm biara na yɛde kɔ kɔɔto biara. Na wei tribunals no deɛ, na anka yɛ ayi wohwɛ reflection a ɛwɔ constitution no mu no a, na kyerɛ sɛ wɔn no ɛyɛ crime against the state, corruption ne saa nneɛma nneɛma no. Wahu? Ɛno no na wɔredi ho dwuma. Enti no mehwɛ mu no, na anka mepɛ sɛ mehu jurisdiction of regional tribunal, na meredi kakraa bi kyerɛ wɔn. Wahu? Enti wobɛhu sɛ offences under chapter twenty four, sorry, chapter four of part three of the Criminal Offences Act. So these are the narcotics offences, income tax, customs eh you know valuations and things like that offence involving economic or loss of state funds that has been ɔn oh, ti saa nti purely eh, like corruption okay. tool na deɛ ɛma no yɛ hu ne sɛ ɛma esuro no yɛ kɛse no even me as a friend me de nyame na ɛberɛ a meba asase so ma mɛpo I didn't experience the workings of the tribunals but kakra a mate no Na kyerɛ sɛ, you know, yɛse the wheels of justice grind slowly, grind slowly for a purpose, purpose sɛ yɛ yɛntie, yɛmfa sɛ yɛ yɛpɛ asɛntrentenee ni yɛ kɔ tie tie amanfoɔ no ara so. Enti woka sɛ wopɛ sɛ ɔyɛ no express deɛ a, express deɛ a, kyerɛ sɛ wo tiri anyɛ yie a wobɛtie obi nan so. Okay. A ɛnsɛ sɛ wotia ne nan so. Yɛpɛ atɛntenenee. Yɛpɛ sɛ yɛsa nsu a ɛyɛ korɔ gye a yɛntiatia mu nkɔhono no asa ne asa. Wotia mu kɔ no, na ɛhono kɔ. Wotia mu kɔ no, na ɛhono kɔ. Enti no, the question of government from my personal position, ɛdeɛn na asie? Yɛ, eh, yɛstartee 1992. Sɛ yɛstartee 1992 no, yɛ Regional Tribunal na ɛwɔ Constitution no koraa no, Edwuma kakraa bi na yɛmpa no bio. Enti yɛmpa no bio na kɔɔto no, wɔma kɔɔto no yɛ wɔn adwuma no. Ɛdeɛn na asi nti a yɛhia more? Na sɛ yɛpɛ effective speedy adjudication nso a, ɛnyɛ sɛ wɔbɛ establish more courts. Rather, the systems, the logistics, the manpower, everything that you must put in place to make sure sɛ deɛ ɛwɔ hɔ no ɛreyɛ adwuma. And wonim sɛ yɛtumi establish more courts deɛ, yɛbɛtumi ayɛ. Enti nka at least yɛ exhaust hu sɛ deɛ ɛwɔ hɔ no ɛfunction and ɛfunction effectively. Na sɛ yɛfiri hɔ nom na sɛ still ɛhia more court a, then you can justify bringing additional ones. Aha, the court no yɛnim sɛ There have been several efforts to increase the efficiency of the court, computerization everywhere, nanso yɛbɛhwɛ koraa no wobɛhu sɛ na kanea koraa yɛtumi dum no na court no koraa ntumi nyɛ adwuma. Ahu? Enti no nneɛma bebree tɔ sini a ɛsɛ sɛ yɛtumi resolve ansa na yɛadwene sɛ ebia wɔn a wɔwɔ hɔ no, court no nyinaa no adwuma no koraa no abu wɔn so nti ɛhia extra ones. Then we will do. Because eh eh eh government have come government has gone from ninety three ɛɛba nyinaa anaa sɛ ɔdeɛ from two thousand ɛɛba nyinaa ɛyɛ dɛn na obiara baa trib regional tribunal no yɛn nkaa no ɛwɔ hɔ but the courts are working Okay nti alright. once a Ghanafoɔ already there is a problem there is a problem sɛ ebinom fii sɛ Ghanafoɔ temanmufoɔ nom bi fii sɛ Wokɔ kɔɔto koraa a wonnya atsɛntsenenee anaasɛ asɛm no kyɛ too much a na yɛse justice denied, justice delayed is justice denied. Ntsi no saa nneɛma no yɛnyi yɛano a na yɛgye nnipa a ɔtemanmuni no akɔgyina hɔ nom sɛ wɔn wɔ atɛmdie no a ɛdeɛ ne a na yɛbɛnya afiri soɔ. Even the technically trained people they are unable to even give you efficient service. Nti no sɛ system wei yɛ bi na yɛbɔ yɛ operate deɛ a Na ɛneɛ yɛkɔeɛ anaa yɛbaeɛ? Nti lɔya wei no hwan mo na yɛde wɔn bɛ ɛɛ na yɛde wɔn kɔ tribunal hɔ no ɛɛ hwan mo na yɛde wɔn kɔ ma wɔn kɔdi asɛm no? Ɛɛ wei no yɛ non lawyers ɛyɛ non lawyers chairman no ne titiri ɛɛ ɛɛ the head of the ɛɛ you know court no yes ɛwɔ hɔ ɛna nti chairman no ne other members nti timaamifoɔ non lawyers ɛna mɛka sɛ so if the system is not efficient a yes wɔn nnipa no. Nnipa no sense of justice, nnipa no ankasa, wɔn nso yɛ nnipa no bi nti wɔn nim yɛ wɔ lawyers anaasɛ court no bɛ guide wɔn sɛ ɔhwɛ the jury system we have a, jury no deɛ wɔn at ayi verdict wɔn de bɛba ɛna judge no ɛbɛ pronounce. Okay. But nti judge no continuously guide them on the on the law ɛne ebi a nneɛma ɛsɛ wɔhwehwɛ. Okay. a ebetumi aboa wɔn ama wɔadi a a- atumi agyina ɛyi ɛyi ɛyi just eh, Okay. point. Okay. Nti no, ɛno no ɛyɛ more effective because at least we are not left, we have not left them alone. Mm, Ɛno no yɛ more effective and people are used to that process. mm, Nti no, ɛyɛ sɛ eh, nti no we should strengthen that so that cases are do that. But nka yɛnya within two ansa.

na ɔmo yɛ nti no those things should be looked at more and they should be empowered so that yɛbɛtumi a reduce the number of cases that should go through the normal court so that yɛnnya more delays within the normal court oh, because obi wɔ hɔ na obi na bɛtwe kɛkɛ asɛm no a yɛka na ɛyɛ relationship is involved wɔn bɛkɔ so adi dwuma sɛ ɔno obi di dwa no sɛ ntawantawa ba na mo de kɔsi agan wɔ court a mobɛwie no na moayɛ aka forever Nti such cases you resolve it outside that's why commercial cases ɛyɛ sɛ ɛyɛ very fast ɛyɛ sɛ relationship wo na obi di dwadi anaa ɛnti na edi nti a wɔ so a wopɛ sɛ even after the court case mo san kɔ so bɔ mo bra ɛno no ɛyɛ well cut out for out of court settlement. Okay

Tribunal deɛ ɛbɛba fam paa no, yɛse ɛyɛ sɛ Chairman no, Chairman no, ɛyɛ sɛ obi a ɔyɛ qualified to be a judge of a circuit court. That is, titire, titirani no. Ɛna panel member no deɛ, ɛyɛ sɛ woyɛ obi a wowɔ high moral character and proven integrity. Ɛhɔ no deɛ, you are not required to have any legal knowledge. Okay. But what I'm saying is that, sɛ yɛnim sɛ legal knowledge no is required deɛ a, Adɛn na normal court na they all have legal knowledge no we don't use that na yɛ pɛ sɛ yɛ create system because seesei no if you have a tribunal and the chairman no ɔno ne decision no ɛ ɛnyɛ ɛ override all it will be ɛ ɛ ɛ majority decision of course so the others can even uh, override whatever the person but the point is that yɛ pɛ sɛ yɛ de court court no bi bɛka ho. na deɛ ɛwɔ hɔ no koraa wɔn brɛ a yɛn resɔɔse wɔn yie nti no ma yɛn ntɛntɛm mfa kɔɔto no bi nsan mmɛka ho na kakra na ɛwɔ hɔ no ɛno koraa nyɛ kakra ɛwa yie ɛmu baako ɛto baako tere nti yɛn yɛn yɛkoto wɔn na yɛn motivate wɔn a wɔyɛ adwuma wɔ hɔ na yɛn nsa bɛka deɛ yɛpɛ na ɛyɛ Legal Aid Commission Nso anka Temanofo a wɔn nni sika a, indigent, wɔn bɛ kɔ court akɔ pass atɛntenenee no nso no, yɛ yɛ bɔ wɔn akyi na wɔn tumi di wɔn adwuma. Mpɛn pii no wɔbɛ yɛ no ebi a lawyers kakraa bi na wɔn wɔ across the country, nti cases sɛɛ na wɔn bɛ tumi ayɛ. Ɛna ahiafoɔ nso dɔɔso wɔ ɔman yi mu. Nti no yɛ what exist now no a yɛde yɛ adwuma no, regional tribunals no, na m'ani susu bio sɛ ɛɛ exist wɔ yɛ constitution no mu, but for some time now yɛ Yɛgyae a chief justices a aba for some time ɔmo ɔmo nyɛ bio nti na mfaa sɛ ɔte ɛyi regional tribunal ase nka akyɛ paa no it means sɛ as a country our psyche is that let's do without the tribunals because ɛde nka bi ba obi tirim sɛ ɔnnya atɛntrenee anaa yɛ targete no nti na ɛyɛɛye nti deɛ ɛwɔ hɔ no ara no let's make it more efficient.

Oh greatness o, like yɛde wo rekɔ hɔ a wohim gyidie bi mmra wo mu anaasɛ wonim sɛ mekɔ ha a instead sɛ me ara mɛde me me me me mɛboa me ho no menkɔ ɛfi kɛseɛ mu a gyidie ne biribiara wɔ mu no yɛnyɛ ayɛ te sɛ woyɛ ɔhene na sɛ w'ahemfie anim animuonyam nni mu a obi reba hɔ koraa sɛ na ne tirim ntene no Yeah yeah. Ahaa nti no yɛkɔɔ to deɛ Ɛnyɛ sɛ Yesu ba nti wo bɛn hɔ koraa na agye awerɛkyekyerɛ bi ato hɔ yɛ. Wo sɛ wɔkɔ hospital na hospital no ara koraa nwansa ne adeɛ no na nenam hɔ. Wokɔ a wobɛnya gyidie sɛ wobɛnya ayaresa? Ahaa so to me let's hold on to this because nka bi wɔ hɔ without it we are functioning up to today biribiara nsi yie. How to make our courts more efficient more uh efficient in say delivering speedy justice sɛ case kɔ a na two years three years ɛkyɛ dodo ebi wɔ hɔ nom a instant justice ne nneɛma ɛkɔ nyinaa gyina sɛ obi wɔ hɔ nom a wɔn ne gyidie sɛ adeɛ no nipa no ɔkɔ koraa a biribi papa bi bɛfiri mu aba so don't have an option our justice administration It's a security matter okay because without it na amanfoɔ de mmara no bɛhyɛ wɔn nsa. Sɛ nneɛma nkɔ yie a wɔbɛgya ato hɔ de mmara no ahyɛ wɔn nsa. So we need it as a national security matter and make sure sɛ yɛnfande yɛnyi biribiara mfiri obiara tirim na wɔmmɛfa ɛka biara nto obiara tirim na.

wa wa alɔy wa wo kura wo nya mmoa mmoa pa na wei so yɛn sɔɔ bɛ du those things a ne yɛn ntumi ka nkɔfa bi na ɛka ho a ɛno koraa deɛ nnipa ne tiri mu no ɛkyerɛ sɛ ade wei ɛbɛyɛ deɛ yɛde ɛbaa bɛ ha bi nti ade a mɛkɔ ekura me no get justice we don't need that let's let's fight a general cause where we are all one ad eden yɛn nyinaa yɛ adwene wɔ adwene kuro mu ɛna yɛn mu vu na fi wɔkyi sɛ ɔkyɛ bi ama mu. Alright. Lawyer, ma me nam ase papaapa wie yɛbɛsan so atoa nkɔmmɔ wɔ esu ada Roma. Ntumi da ase paa. Mm. Lawyer Benjamin Takianti Edu, abusua ne yɛne ne di nkɔmmɔ no na kyɛ sɛ eh, wohwɛ Attorney General n'asɛm a wɔde akɔdan Parliament House no a, ɔkyerɛ sɛ nka saa eh, tribunal bill no ntwentwɛn so kakra. na yɛnhwɛ normal court na ɛwɔ hɔ no ɛrehyɛ mu kɛnɛ no no bɛboa ma ɔman no so yɛatumi akɔ nkan yɛmfa local news no nsi san sɛ nsɛm bebree na wɔ nanso anwummere no no bɔ pounds ma aduasa yɛde bɛtoa so yɛntwa yɛn ho tiawa yɛba afei yɛbɛba akɔpie mu wɔ nkurɔfoɔ ama so yɛmfa yɛn ani nkyerɛ mu wɔ nkurɔfo ama nso deɛ anaa eh, ukraine kiev ɛwɔ eh, deɛ ɛde yɛn ani kyerɛ na russiafoɔ ntɔkwa pa a wɔn pɛ ntɔkwa paa koraa deɛ ɔdwen ho a wɔnte aseɛ asa yɛ aduane bi ama wɔn a wɔn di na napa awia ne anwummere ɔne ukraine akoakoakoakoa mu apata russia sɛ daabi wɔnte da Sɛ ɛpɛ sɛ ɛde kaw gu ne so ansa na wagyaa ntɔkwa no a ɔne Ukraine no ko no so koraa de a, obi ntumi nkyerɛ. Na topae no, ade kye bi a na wɔto bi, adesaeɛ na wɔto, awia na wɔto, wɔatotototo saa ara. Last week, mebɔɔ amanneɛ kyerɛɛ mu sɛ wɔkɔtoo topae no bi de too Kiev, dan bi a ɔmanfo ate mu so. Ɛwieeɛ no, na nnipa afa mu ahwere wɔn nkwa bɛyɛ du mmiɛnsa, ɛma ebi nso apirapira paa a wɔn dodoɔ no koraa na wɔboro dunwɔtwe. Ɛno na kyɛ sɛ wokɔpue mu wɔ hɔ a, Ukrainefoɔ, wɔn ara mo president, Volodymyr Zelensky rekyerɛ mu sɛ naawɔtwe yi ara so ɛndura da wɔn wɔ hɔ ara mu na sɛ Russiafoɔ asoma bɔmb yi ɛnam wiem a ɛgye sɛ drone ɛno deɛ Nyame yɛ adom na Ukraine asogyafoɔ no hunu sɛ adeɛ no na ɛreba no na ta na wɔn astɔpe no ɛnti ɛgya ɛtua to a ɛde baeɛ nyinaa no Ukraine asraafoɔ no tuatua ne nyinaa ano sisii ano dumdum wɔ wiem mpo na ɛtetetete tɔeɛ a kyerɛ sɛ amma ammɛdi bɔne biara na ɛno mpo nso akyiri no missiles no sɛ to paa yɛ feew taw feew taw no nso so no Ɛɛ, Russiafoɔ sumasuma bi paa sɛ anka ɛno so ɛmmra na ɛmmɛdi bɔne wɔ Ukraine. Ɛno nso so, ɛɛ, Zelensky kyerɛ mu sɛ ɔnya hunu sɛ ɛnam kwan so bɛpa na na n'asraafoɔ no nso ahyia no kwan. Enti asraafoɔ no bɔ mmɔden yie papaapa a ɛno nso so no, wɔstɔpe stɔpee bi. Ɔkaeɛ na kyerɛ sɛ drone. ne missiles no deɛ aduonu mmiɛnsa ɛno na ɛsɛ Ukraine asogyafo abɔ wɔn ho mmɔden a eh, wɔn atumi astɔp na ne nyinaa mu no ɔse asɛ Russiafo atagɛte civilian places no nti na ano koraa nipa a na yɛka sɛ du mmiɛnsa no ebi asan nso koraa afiri mu aka ho aside sɛ wɔn stɔpe stɔpe bi no ebi nso kɔtotɔtɔ baabi ɛno deɛ wɔn ahunu a ɛkɔdi awu ɛno nso so kyɛ sɛ wobu ho akonta nipa no bɛyɛ du nwɔtwe ɛna ɛfiri na awɔtwe no mu ara bɛbɛsi ɛnora kwasiada yi eh, Russiafo no agye wɔn kra firi wɔn nsam Ne nyinaa yɛ ntɔkwa bi a obiara dwen ho a ɔnte aseɛ. Adekodeɛ pɔtee a Zelensky kyerɛ sɛ Putin agye no wɔ no hɔ no, ɔno pɛ ne ne Nyame n'anim. Na wɔn nyinaa wu no nkɔhyia asamado a ɔmbɛsɛɛtere wɔn beef no wɔ hɔ paa. Na ɛnnɛ, ne wo kasa yi, eh, NATO kɔ nhyiamu. Na saa nhyiamu no na kyerɛ sɛ, eh, Zelensky ɛreka akyerɛ wɔn sɛ, Mokɔ no a mokɔ no, monkɔfa plan, momma mo akodeɛ. Na memfa mmɔ me ho ban paa wɔ Ukraine, ante saa paa deɛ ɛneɛ Russia man no bɛhye ase sei defedefedefedefe. Enti saa nhyiamu no wɔn kɔ no, ɛno na kyɛsɛ Owura ne din de Volodymyr Zelensky, ɔno no ɛyɛ Ukrainefoɔ manpanin.